Chokruok oyawre. Oyawre. Oyawre uru kendo. Oyawre. Amor mar chopo e chokruogni kawuono. Haleluya. Amen. Nitiere weche mago mondo awach kodu. Amen. To gimomiyo abiro e chokruogni nikech ok ahero gabiro e chokruoge matindo kama. Kamano. En nago mondo nasiem kodi polo. Haleluya. Amen. Ing'eyo

biro bedo motuomore gima nyasaye oketonu biro bedo Haleluya! Haleluya! Yeyo, nitiere weche moko ma gombo na mi aketo chokruok te. Kiyie ma Nyasaye omiyi chokruok iketo e lweti. Ah, Bwana Chief, Eh, machiegni. Erokamano. Nyamita wene Chief komedhi manje konya loso iwa. erokamano. Ing'eni mano kela e wach moro Chief, bira bira Eh, piny. abe. ni sama ng'ato osekawo chokruok Eh. koneno ka chief odonjo Eh. ojius onego bed osedonjo e lwet chief Amen. haleluya
Amen. ka chief yueyo matin ni im Eh. to chachak haleluya kapok chief otieko chachak Eh. to kuon gi gweno haleluya Hallelujah. chief ok cham kendo ochamo kode an jadolo haleluya ing'eyo Nitiere gik moko ma nyaka wach e chokruogni. Nitiere chike moko ma nyaka som e chokruogni. Nasomo gi od o- e e od a- e- Elizabeth. Chike mag lemo. Namba achiel, kilemo e kanisani nyaka bed ni in gi mogo badli ariyo, abani apar gabich gi mo 20 liters. Kamano, kamano, kamano jatich Nyasaye. Haleluya!
Amina.
Wach mar ariyo. Ok inyal kawo chokruok to nyoyo ema itedo ne joma tindo nyaka jodolo. Kamano.
Nyoyo mama moro ne nitie ni Yuatina noloso ne chief nyoyo ndalo moko ma lak chief omukore. Amen. En wach makare, en wach marach ma nyaka gwen kuro. Yalnegi, yalnegi jadolo. Ii!
Ing'eyo jodolo ok cham fwani. An pok aneno kuma jodolo chame fwani koso useneno wachna uru. Body, body, body. Ere kaka inyalo loso jodolo fwani gi kuon bel? Hey. Chief, Kata Yesu ne ok ochamo Yesu jadolo. ne ok ochamo fwani gi kuon bel. Yesu otho ka ok ochamo.
Yawa!
Ka jo- ka jodolo biro e kanisa, jangweno, ted rech obambo, Pedro. Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Amina!
Aleluia!
Amina!
Yawa.
Ere kaka dang' ibukri? Biblos wacho ni patron ila par gochiko wes apar gabich. Iwinjo jadolo Eh.
makine. Sani nyithindo timo penj wego okuku nyithindo nitie machiegni ka. Ah. Donge mano u- mano en upako ma Ruoth Nyasaye omiya. Eh. En upako ma Ruoth Nyasaye otimo nade? Omiyi. Omiya mondo awuo kodi. Wachi.
Mondo awuo kodi. Wachi, Wachi. wuo kodi.
Adwa ni mondo walem kodi e weche moko ariyo. Eh. Omiyo chikna iti. Wach mar ariyo. Kionge dhako, onge tiende ibilem kodwa ka. Hallelujah. Kamano, kamano Onge jatich tiende Nyasaye.
ibilem kodwa ka. Kamano jatich Dhako.
Nyasaye. Kanyo wacho kare.
Iwinjo?
Onge kaka ne an jaoda jaber Wabiro e kanisa ka in ionge dhako, ing'iyo na mana ka chien mar dhako, ka bang' dhako eming'iyo na. Haleluya! Amen.
Haleluya!
Amen.
Yawa.
Natim Yesu nade? Yesu timo madongo. An to tim Yesu nade, haleluya. Amen.
E baba chungi yana malo. Yana malo. E baba chungi yana malo. Owada nyasoba. Eh. He, biye gima timore. Ah, kia. Winjo gima oyal kacha. Eh, donge Ni Kalisto awinjo.
wacho ni kibiro lemo to nyaka ibed gi dhako. En en gi dhako. Ti, Tapenji, jadolo nodong' e- dhako noweyega ndalo moro Dhako kae. mano ting'i to gik moko te ma dwa ting'i nyaka lepe te dhi godo cha be gini. Mayie, mayie.
Ni- Aina. En osiko yalo mana weche chiemo, weche chiemo, odwa juice ni kosedonjo ni to juice ema irwake godo. Tapenji ni en odeno be juice doyud kata kata pi modho be nitiere e odno ot ma dhako nowuok e higni apar mokalo. Tapenji, to biwinjo kata ka giwer ma, ma, ma kata dwol Koro mago onge. tang'o ma giwerogo. Winje dwol. Gi dwol mok chal kata dwond pasta. Hey, To timbe jadolo ni richo.
Eh, jadolo ni an oola ma weche ma Orwako ga rwaka, e, ochalo mana ginene, ochalo mana rombo morwako. eh, Ondiek morwako ondiek- law rombo o- nyathiwa. owada. Otek. To koro ma giwacho wach chiemo ni to idhi tim nang'o nikech an to ajabu no to Ah, beche ah, oinga. Tim niya. Ah.
En kodwa Rajab, Mm. odhi omanye e supermarket otede e ode. Wan nyoyoni. e mwadwa miye. To an ing'e ni naonge gi mpango ne nikech nago mana kwand jok mane biro e chokruok. To dong' after all ok obiga.
Ang'o miyo kawuono yiero biro e chokruok? Lakini ndalo moro to nabudo ka. Nyalo eh. dhi maber gi pasta. Mane manyalo miyo. To ndalo ang' nocham osiepa. Koko dwaro ndelo. Eh.
Okanyaga inge teke teke. Odhi e ot. Eh, nikech after all ka ok obiega. Andang' mach wang'a malich nathagra ne jadolo to gimitedo nobew. Aa, watim niya wewe gino ka pig mokete e kendo nosechiyore Eh. watoki wami joma nyalo chamo to en kok odwa timiye ondele mbelene to ndelono be kotame owuog odhiyo Wanya kata keto ne pi maliet gondelono to koro Eh, kowga kwa nikech okowa. ing'e ni sani nyaka bech sikari oil. oidho nyathiwa gimoro amora oidho ma kidwa kawo ni idwa rwako eh, idwa rwako jatich nyasaye kadisi Aa, ok Wada nyathiwa inyal. wadoge chokruok. Wadwa gini endi ochieg kae. Eh, nikech odhi chako wuoyo e wi wa. Eh, odhi wacho ni mon gi koro odhi go mana mbaka. Ojoga ma kia kara ni magi to jodolo mano yudu ki. Ana ona wa. Eh.
Bwana, sifu Bwana, eh, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana.
Yong Nyasaye, moyo wangu. Yong Nyasaye, Bwana daima. Oh,

Nyasaye amako wi nyathini. Maki Nyasaye.
Piny kuodheno jakuo. Amen. Ai!
Osekwalo gik mathoth. Mano wach matek manade. Jehova Nyasaye nyathini onge dhako. Konye Nyasaye.
Oseng'iyo mondo ji anto pok pok anene jaoda Nyasaye to chieng' moro anene. Kalisto na. Nyasaye biro nego ng'ato dalani. Ok awuondi. Kalisto. Omiyo Nyasaye gwedh nyathini, gwedh ng'atni. Nyasaye gwedhe. Ng'ato maneno ka jaduong' ng'ato aneno ka ma jakuo. To wawe roho ang' ne wuo kode kaka en owuon ochan. Roho wacho nang'o? Roho wacho niya, Ero. omera dhi aselemo ni Ero kamano jayolo, ero kamano. Haleluya! Amen. Haleluya!
Amen.
Haleluya!
Amen.
Jokruok ne ji ng'eny amiyo wang'a jomoko eke.
Jadolo wadhi mbele. Bas, Biblia ma Nyasaye wacho niya, Owacho nang'o? ka dipo ni nitiere ng'ato e chokruok Hero. ma okawo chokruok kendo obiro e chokruoge to ok otero ne jodolo kuon kod gweno, ng'atno okuong' nyaka e polo malo. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen.
We awachni, nitiere kinde moko ma Abraham notedo ne Nyasaye kuon gi ring'o. To kata otedo kuon gi ring'o kamano, Jogi nochamo kuon gi ring'o gi mogo gorogoro abiriyo. In ema itedo ne jodolo nyoyoni, ang'o motimi? Idwaro guoth koso idwaro kuong'? Haleluya.
Amen.
Ing'eyo niya, chokruok ka chokruok, Nyasaye time hono mare. Akia ni biwinja? Awinji maler. Nyasaye timo hono mare.
Onge ng'ato e Biblos mane osegwedh nochwako nyoyo. In Yesu no, kata Yesu owuon Bende no mana pidho ji gi ring'o gi makati ko- kod gi janen mandas. Ne en makati.
Ha? Nen Nen makati. makati adi nyathi Nyasaye. Ne en makati abich.
Gang'o? Gi rech ariyo. Be ninyi ni Yesu ogwedho joma no otedo nyoyo? Ne ok ogwedh joma ne- Nyoyo pok nochwak e chokruok. Haleluya! Ai, ai.
Roho nyisa niya, ni kata miyo mani kani ema otedo mana kuon gi ring'o. Nikech nyoyo to ok gwedho ng'ato. Haleluya!
Amen. Haleluya.
Amen.
E baba chingia na malo.
Ingia na malo.
Iwinja.
Kaka dware ne kaka idhi tim. Awinji. Eh, nikech chiemo ni kacha cha. Dono ka Ane, ane. Eh. Dono sama tin obed kodwa matin sama tin owuogi. Eh. Kwa dwani luri lwete mafua kamano kendo cha donge neno kama entie tiend yang moka. Anene anene. Eh? Eh anene chi. Dono idhi do ko um sofia ka gimo umno to kang'eyo lakini Eh. Achich ni en gima ber. To chik dong inyalo maka.
Imaki na tane sirikal ta singisi an dong mangisi ndi kwal dong an magony. Ya o. Sako tiri ka sirikal sa no kan migocho na kata ne polisi ma maki an migocho na. Awinji. Kura dwa ni dhi kaw chiemo no. Eh, sama gimiyo wangi cha.
Ipim gi sama sama jadolo o- o- kiwinjo winjo ko wacho ni mi wangu mondo walem. Eh. Ha? to kaka ikwanyono an be an mana buti ee kwany ni i tisoye go to tichiel to waminore go to fis Nyaka wakuche dala. chuth kijiko to wang' wati kata gi mwakwanyo Ee, iwinjo Awinjo. od ng'ato ok inyal kwaru ni ma nyaka oyieyo te ma e dalano osewuok ni e tie chiel chichin to wendo odonjo gi sauti maduong' manade iwinjo Awinjo. nyon adwa ni dhi kwal Akwalo chiemo.
kendo kik iwachna ni sufuria wang'i many gima imakogo sufuria chuth Ah, gik moko ni ng'eny kachi. iwinjo Eh. pon it mafwani Dhi mago dho sufriano. Ang'eyi wang'i biro wacho ni- ni- ni- ni ni sufria owang'i mipuko gige e puodho. Chi fan serious gino ok nyal wang'. Winj.
Wadwa Mago chamo koro. chiemo. Ha? Magi dong'o romo. Mago romo. Koro iwinjo. Eh. an owuon an mapuonji kaka itimo kang'isi ni ringe to iringo kang'isi ni wuoth mos to iwuotho mos Tawuotho. nikech kado nyalo tagore ma wang' ng'uti Eh. iwinja Mm. nikech samoro idhi ting'e to en gir kado koro kiringo kode kingo okni ka ndalo mane ukwalo ni ankericho kado nyalo pukore e wang'i mirweny ji Awinji. koro kaka wachoni no kik igo anoma Ah, ah. asayi kanisa na leme leme kanisa no ber na ma kigo anoma Ok anyal ting'eni goyi noma chief, isewacho.
be kata olawi ni nojukwa kata olawi umaki kik Ok abor iwach ni sufuria. chife mano ori Eh, sufuria pok iwinjo Kik iwach ni chief motimi nade. Ora. Kik iwach sike jela nyaka itho. Ni wan sirkal wan mwaloko weche. Koro gima wacho ni no. Emitim. Iwinja? Awinji. Be kik ibil kapok aneno gino. Kech inyalo bilo gima noket e sum mitho ka kok ang'eyo ni itho nang'o. Koro wakwongo wakawo to kwachopo ofiswa kacha. twatemo kode paka paka kuong chamo mwaywe dakika apar Eh, wapi kwaneno nyiero ka mondo- ipaka ok ochande Eh. mano chiemo Chiemo. Eh, koro wachiemo achiema

Koro iwinjo? Eh, awinjo.
Ne wereto ma lweti boyo aboya ni idwa yadhe e kor yo. Ma gimikwalo. Nyathini timore nade? Bi. Iwinjo? Ma ok e sufria. Dong' ma en. Bi.
Koro nikech pod gigalore kuch pod jayalo yalo kia Yesu kia notimo ang'o Yesu kia nokalo nam kia oluto kuon Mm. mobaro nam Mago ta- koro gina dwa ni kaw to kisekawe to ing'e niang joka buto cha Eh, kuch. ilu kode tie niang twarade ofis Sawa. iwinjo wang'i ni chien mondi Ng'ane. kini rokni ma- ah piny ber Piny ber. diel moro ma moro wang'e kudu bakia noduodore tolde Ah, mano kang'e eh agol gol gol gol gino dhi wang'i Be gima nie kendi imulo gi lweti ma nyathi mofuwo nade? Gima ikwalo iyudo kethe sa. Ka oboke mak gino ero. Ii. Tel go mbele na ka. An e sirikal mokoro ga idi kuo. Ah, unge be. Ya be ya, be yo, nyathi timore nade? Ii. Ii, nyathi timore nade? Ng'eyo gima okwalo ok dek go. Ii. Iwinje en such ang'o? Gogo igi ti.